Менә бик матур итеп бергәләп бергәләп әйдәгез уздырып җибәрик. Быелгы очрашуны без гаиләгә багышларга булдык. Гаилә. Гаилә иң терәге дигән исем бирдек. Безнең авылдан гомер иткән гаиләләр бик күп. Аларны атап та үтәрбез, аларга сүз дә бирербез. Менә бу заманда һәр кешенең кайтып җыелырлык җылы урыны булырга тиеш. Тыныч почмагы булырга тиеш. Гаилә ул иң олы таяныч, ышанычлы сыену урыны. Көньюзен дөнья куып арган адәм баласын гаилә ышыгыннан аз гына булса да ял итә. Рухи көч җыя, күңел җәрәхәтләре дәвалый. Гаилә тормышы, очсыз-кырыйсыз хезмәт һәм сикәлтәле гомер юлы ул. Шул юлдан гомер буе матур итеп бергә атлаучылар бүгенге очрашуыбызның төп геройлары булыр дигән теләктә калабыз. Менә без барлап чыктык авылдагы гаиләләрне. Алар арасында. Иң күп бергә гомер иткән гаилә, 65 ел бергә гомер иткән Хуҗа Хмәт абый һәм Рәйсә апа Вәлиевлар. 65 ел бергә. Алардан кала 58 ел бергә гомер иткән Равил абый белән Мәхшия апа Шәрәфиевлар. Ә менә мин хәзер сүзне бирәсем килә Юбилярларга, үзенә күрә гомер юлы юбилей, бергә гомер иткән юбилей, 45 ел, менә быелгы җылны 45 ел бергә гомер иткән ике гаилә бүген менә монда. Бу, Тәнзилә апа һәм Сөләйман абый Яруллиннар һәм Якуб абый белән Фирдәүс апа. Шулай ук безнең монда катнашмасалар да, бергә гомер иткән Вакыйфа берлә Сәрвар апа бар, 49 ел. 48 ел бергә гомер иткән Бәйләм Шаби белән Таһир апа бар.

Шул укып бетергәннән минем арттан чабып йөри башлады инде ул. Шуңа аяктан да бетте инде менә. Шушы гомер эчендә төрле төрле чаклар булды, авыры да булды, җиңеле дә булды. Аллага шөкер, тордык, түздек.

Мин бу яншыкка Сөләйманны күрмәдем дә, Вакиф абый белән, Вакиф абый белән бер килгәннәр иде җайда, кескене. Ничәнче ел икәнен белмим инде хәзер, оныттым. Олугматта. Җайлап килгәннәр икесе дә Бе, тәрәзәдән карап торабыз күрше кызы белән, дус кызым белән инде. Кара әле, мин әйтәм, икесе дә бертуганнар ахрысы була. Хәзер Сөләйман арттан сыгылып төште бит, белмибез инде. Әни чыкты да бит, малай, күтәреп, атын атландырып җибәрде. Бар, кияү булырсың әле, дигәндер инде. Менә шулай калдым инде.

Шунда керде, миңа пленник алып бирде бу. Наверное. Бер чуаш кызы яншыкларга килеп урнаштым да, бәйләнде бары җавал малае. Мин әйтәм, моны татарга кияүгә чыксам, әни үтерә иде дигән. Әниләргә дә әйтмәенчә, менә шулай иттереп, шаккатырып, минем башымны әйләндерде дә шушы мужияне.

Өйләнештек менә, дуслар, башта дуслар булдык, аннары мәхәббәткә әйләнде һәм бергә яшибез. Бер-беребезнең кадерен белеп, бер-беребезне аңлап, мең рәхмәт әйтәм бүгенге көндемә. Менә шулай матур итеп инде илгә куеп, балаларыбызны үстердек, ике малаебызны. Һәм бүгенге көндә, Аллага шөкер, бик бәхетле икебез дә.

Шуннан соң күземне ачып, сельсоветка килеп басып карап тордым. Әйеме, менә матур авылым. Шул көннәрдән башлап ошый башлады. Хәзер инде шушы янчыктан да матур җир юк сыман. Казанга барсам да, шушыны сагынам. Үзәлегә кайтсаң да, өч көннән шушында да кайтасың килә. Мәктәпкә бардың, әтине карточка төшереп алайын, пленка кирәк икән миңа. Шунда күреп алдым менә Сәрияне. Ул учительскийда утырады иде. Кичли инде бу. Бу беренче март көнне киченнән сәгать 8-ләр булган. Шуннан ошады. Шуннан танышып киттек. Менә шуннан соң без хәзер 34 ел. Кара бүген 6 августта язылыштык без аның белән 34 ел икән бүген. Матурына торабыз, Аллага шөкер, бик сөенәм, бер-беребезне хөрмәт итәбез. 1977 елда килдем, Шәфикъ училищесын бетереп. Нәрсә дип әйтәсем килә, без унтугыз яшьлек кыз идек ул вакытта Нурания белән икебез. Шушы Ялчы халкына иң беренче рәхмәтемне әйтәсем килә. Безне санлап, зур укытучылар итеп кабул итеп алдылар. Без үзебез дә бала идек бит әле ул вакытта. Балалар тәрбияләргә тапшырдылар. Менә шушы вакытта безгә олы киңәшләрен биргән, ярдәм иткән кеше, билгеле инде, Хуҗа Әхмәтович иде. Фаилә апага бик зур рәхмәт, Нурзия апа, Нәйлә апалар, менә алар безгә гел киңәшләрен биреп, өйрәтеп тордылар ул вакытларда. Шулай ук үзебезнең әниебез шикелле безне тәрбияләгән, безне караган Сания апага бик зур рәхмәт. Галия апай, Сания апай гаиләсенә килеп кердек без. Алар беркайчан караңгы чырай күрсәтмәделәр. Инде Фаилә апай да әйтеп китте, Флюра апай да әйтте.

Ник дип әйткәндә, Хуҗа Гыйс мәктәп директоры булды. Бик көчле укытучылар эшләделәр Ямшык мәктәбендә. Бик көчле укытучылардан менә шушындый актив килеп чыкты. И берәүгә дә бит әйтәсе юк. Оештыралар, оештыралар. Менә баянисыбыз нәрсә бар. Ямшык ул бөтенесе менә ничектер үзеннән үзе ургып чыгып тора. Ямшык кешесенә кагыла. Менә шушы исәптән минем Исемне пошырып биреп торган нәрсә бар. Менә мәчетләрне ясадык, шулай киттек, эшләрен керергә күңелле бит инде, мәчет күңелле хәлгә килде бит инде. Һәрбер мәчетнең дә исеме бар. Моны заманында Хуҗа Ахмедович төзеткән здание бу. Әгәр дәген мәчеткә Хуҗа Әхмәт мәчете дип кушсак, сез каршы түгел микән? Юк. Нәрсә дип уйлыйсыз? Аннан соң икенче тагын бер фикер бар иде. Әгәр дә без киләчәктә янчыкны төземәсәк, төзелеш туктаса, безнең авыл мин киләчәген бик сомнительный була, дип әйтте. Шул исәптән мин менә монда буш җирләр бар, Фәнис белән дә сөйләшкән идем. Менә монда буш җирләр бар. Әйдә, Төзибез, яшьләргә кемнең теләге бар, йорт төзергә. Кемнең теләге бар, алыгыз, төзегез, дип, участоклар бүлеп бирәбез, ди. Менә мин үрнәк итеп куяр идем, Ясур Ахмечин, например, кайтты, гөп итеп чыкты, өен карагыз. Васил кайтып менә клуб башында гына ясап ята матур итеп. Ну алар ирләр, алар ясарлар. Нурия әнә утыра. Әнә. Бер ел эчендә брустан йорт салып чыгып кайтып торып яталар. Мин аңа бик сөенәм. Тирә-як авылларны җыеп җыгыз, мондый җир, мондый җир юк. Бу курорт иши. Кайтып җиргә юлы юк дип әйтерсез инде, но юлда калган кеше юк, барып кайтып җирибез пока. Киләчәктә аны барыбер болай булмас, төзелеш булганда җылы да булыр. Аннан соң гаеттә, гаеттә мин ирләргә әйткән идем, зыйратта бит җәмәгать яшьләр дә хәзер кабер казырга кирәк булган вакытта, каберләр казырга кирәк булган вакытта мата буралырбыз дип сөйләшкән идек. Шуннан соң

Сезне барыгызны да бүгенге авыл көнегез белән тәбрик итәм. Мин үзем Биктау районы Биктау авылыннан килгән идем, җәмәгатем белән. Коданы туган көнен билгеләп үтәргә ди. Шунлыктан менә шушындый мәҗлескә эләгүемә мин бик шатмын.

Бүләкләр булса күз тимәсен дә. Безнең шинлыкны уздырган өчен, оештырган өчен, тагы алдагы җылларда да аңа зур уңышлар телим, тагын шулай оештырсын. Рәхмәт, Бибиҗан апай. Шинлыкка, Бибиҗан апай, шинлыкка шушы матур савытлар белән килерсең, яме. Рәхмәт сиңа. Җәмәгать Мансур абый безнең шагыйребез Мансур абый да кайтырга теләгән иде, инде сәбәп белән булса да кайта алмады. Менә аның теләген искә алып үтик әле. Ул Вәсилне минем бер ике генә шигыремне укып китәрсең әле дигән иде. Авылдашлар Мансур абый Сабан туена кайтман иде, бик ошатып китте Сабан туен. Авыл көненә дә кайтам дип киткән иде. Ул олы кеше буларак кайта алмады. Бик сорадым миннән, бер-ике шигыремне укып кына кит әле авылдашларга, диде. Бик якын син янчык киче. Сандугачлар чут-чут итеп сайраганга, ак каеннар әкрен-әкрен шаулаганга, һавасына таралганга гөлләр исе күңелемә бик-бик якын янчык киче. Урамында Ильич җуты кабынганга, егетләрнең шат җырлары агылганда, Биләп ала күңелемне шатлык хисе, Нинди матур һәм гүзәл син, янчык киче. Кар бураның биткә бәреп кыйнаса да, Шаян җилләр җиңгә кереп уйнаса да, Гашыйк итә туган якның сихри көче, Күңелемдә нурлы, моңлы. Яша кеше. Язучылар союзында 350 язучы бар. Алар арасында агыйлы телле шагыйрьләр юк. Бер теллесе яза да яза. Мин дә яздым, ник? Мин дә шул Әхмәй малае бит. Икенче сан инде. Чынлап, Тамкыйга Мансур абыйсы язып биргәндер инде шигырь дип уйласагыз, уйлагыз, уйламасагыз, ничек уйлыйсыз? Кече күпер турында. Безгә кадәр кече күпер булган. Челтерәп аккан Шундый елгасы, күпер булган Яншык авылының олы юлга чыгу дөньясы. Сугышларга, төрмәләргә алып киткәннәр бит кече күпердән, Чишмә белән ыңгырашып бергә авыр заманнарны кичергән. Чуек ташлы юлдан Бәтке тау башына синең аша чыгып кителгән. Кулъяулыклар булган янчык халкы бар кайгысын бергә кичергән. Бабайларның калган, бабайлардан калган кеше күпер, күпме кеше узган өстеннән, тузган хәлдә ыңгырашып тора, йөрмиләр ди минем өстемнән. Эх, күперкәй, шыгырдама, туган, мин бит синең күрше малае, мин бит синең күрше малае, нигез күршең Әхмәй абыеңның төпчек улы, дустым Танкае. Мин үзем Онукмас авылында тудым.

Ятьяр э, балаларыгызның игелен күрү, бик озак бергә яшәгез. Сәләмсез авылдашлар, бәйрәм белән барыгызны да. Быел безнең өйләнешкәнебезгә 34 ел була. Бүгенге көндә бер малаебыз, бер кызыбыз бар, өч оныгыбыз бар.

Мондый көнне үткәрергә кирәк. Бөтенебез бергә яншык мышылар бит без. Яншык тотылар. Мондый көнне шак каталар, бүтән укмаста да гына. Рухни да да гына. Моны сөйләгәнне төгәл без сөйләгәчтем. Шак каталар, яншык ташылган. Тырышалар. Кайса, кая барсалар да. Шунда

Яршыкка, садикка, практикага кайттым. Мин эшкә киләм дә монда, Илгиз Абитка кайта икән. Өенә инде. Машинасы белән өенә хәле кайтмый, күпер төбенә калдыра икән тегендә. Мине карап торыр өчен кайтып киткән инде. Мин хәзер Илгизның машинасын күрәм дә, сәгать бердә эштән кайтып китәм. Моннан качып, Гөлсария апаларга кереп кайттым, калдым. Гөлсария апа мин сендәдер бер сендә. Гөлсария апа белми, Илгиз минем аттан җиргәнне. Җамгыр килә хәзер. Илгиз караңгы каранган да инде мине кайтып киткән. Гөлсария апа әйтә, инаным, Илгиз кайтып китте, ичмаса укмаска хәтле кайтыр идең, ди. Мин табарып моннан качып калам. Менә шулай итеп таныштык. 88, 88 дә танышкан идек, 90 да өйләнештек.

Менә миңа сезнең гаиләгез идеальный булып тоела инде, мин сокланам сезгә, теге күз тимәсен. Менә классташлар өйләнешкәчтен бик бәхетле пар булып яшиләр диләр. Менә чынлап та шулай микән? Бик сирәк кеше генә өйләнешә бит классташлар. Бу бит менә ничә унга бер була торгандырмы, йөзгә бер була торгандырмы менә шушысы. Бик бәхетле булып яшибез инде.

Ди кызлар. Шулай итеп, э, гармун шулай тоташтыра, тоташтыра, э, музыка тоташтыра, теге мәхәббәткә әверелә дигән шикелле инде килеп чыга. Ие, гади генә әйткәндә, шулай итеп, аннары инде без репетиция булмаса төшә башладык, икеләр белән. Трактор кулда, мәхәббәт белән сөйләшәбез дә, ышпынабыз бәткегә, мәхәббәт бригаде. Шулай итеп, җөрдек, җөрдек, э, вакыт узды, концертлар куйдык инде, алар инде артта калды. Шулай итеп, Бер ел үткәндер, ике ел үткәндер. Аннары 88-дә без инде аннары өйләнештек. Концерт дәвам итә. Әйе, концерт дәвам итә. Аннары өйләнешкәч тә шулай йөрергә туры килде. Аннары инде миңа бигрәк тә әйбәт булды. Авылдагы концертларны да Сит апа тарафыннан да бик рәхмәтле мин аңа. Бергә оештырабыз концертларны. Сит апа Бәткедән менә иде, Илемне иде. Бергә оештырып шул елларда бөтен бәйрәмнәрне үткәрә торган идек. Яшьләргә нәрсә, менә җегерме сигез ел үтеп китте безнең, менә сизелмәде дә инде, җегерме сигез көн шикелле генә. Бер-берсен, опять-таки әйткәндә, хөрмәт итсеннәр, бер-берсенә җил койсыннар, бер-берсен хөрмәт итеп яшәсәләр, була ул яшә. Главный абайлык согласие. Әйе. Әнә, минем күршедән генә кайткан әнә, сезне сагынып, янчыкны сагынып.

Сәлимә апалар, менә алар мине бик яхшы кабул иттеләр, чит күрмәделәр, ярдәм иттеләр. Шуңа күрә үз авылымнан да якын күрәм шушы янчыкны, бик яратам мин сезне, бик уважать итәм. Исән-сау булыгыз, озын гомер сезгә барыгызга да, бәхетләр, уңышлар телим. Дустана, синең озын гомерең уйнап килсен!

Сәмс кадерле иптәшләр, минем исмем Нурия була, мин бу авылга кечкенә яшьтән мине җибәрәләр әниләр, әтиләр. Онталар еш шунда, өч айлап та тора дим, бер айлап та тора дим, ике айлап та тора дим. Шушы авылны бик яраттым инде мин. Минем монда ике әбием тора инде, Сәлинә Сапа да Тәйфа апа. Менә шуңа күрә мин сезгә, кадерле минем авылдашларым, дип әйтәсем килә, рәхмәт әйтәсем килә сезгә барыгызга да, бөтен кеше булышты безгә. Ярар, күп сөйләп тормыйм, әйтәсем килә отдельно рәхмәтләр. Ә, Хәния белән Хәмит абыйларга алар безгә гел булыштылар. Аннары Фәрид белән Наилә бик каты булыштылар. Безнең кишер юк, суган юк, бәрәңге юк. Бөтен авыл тәмле-томлы әйберләр китерде. Бибиҗамал апа Еле-еле җилгән аяклары белән бер чиләк бәрәңге китерде, үзе күтәреп. Фирдәүс апа белән Якуб абыйлар алар помидор, суган, бал, Флүр апа баллар китерде, кабачуклар, кәбестәләр, нәрсә генә китермәделәр, менә бу көн бик матур бәйрәм. Рәхмәт, менә авылдашлар, шушындый бәйрәмнәр уздырган өчен бик зур рәхмәт, мин менә шундый шатланып утырамын да, икәвенең дә күкрәгендә йөрәк тибә. Белеп тибә, бу минуттан аерылмаска. Һәм ике җан бер-берсенә тартылалар, атылалар бер-берсенең кочагына. Сыя алмас бу куаныч җир йөзенә. Сыер, сыяр бары бәхет көткән ике җанга. Җирдә туа, сөю дигән иң гари хис, тормыш күрке, гүзәл тойгы, акыллы ямь. Килдем, барлык хисләремне әйтеп калырга дип килдем мин. Сөйдем, гомеремдә иң беренче тапкыр шундый көчле итеп сөйдем мин. Рәхмәт сезгә авылдашлар. Дусларым, әйтәсе сүзем калган, кайтабыз инде. Безгә Аллаһы Тәгалә менә шушы күрешүне насыйп итте. Барсына да рәхмәт. Аннан соң бу кавышуга сәбәпче безнең Вәсим белән Гөлчәчәк. Алланың рәхмәте яусын аларга. Пенсиягә килгән Гөлчәчәк, күңелен кечерәйтеп, һаман шушында туган авылына кайтып, безне күрештерә, сөйләштерә, җырлаштыра. Беләсезме, менә нинди рәхәт күрешкәч. Китеп, канатланып эшлисең, тагы кайтам дисең, тагы киләм дип киләм, менә нинди.

Без беребезне кая очрап китеп торабыз, аннары ул тыңгач мин керәм. Чыннан да шулай. Аннары инде вакытта онытыла, ачу тотмау. Унҗиде ел менә торабыз. Уңай. Тустырабыз, Аллага шөкер. Малаебыз менә беренче класска бара һәм кызыбыз бар. Мин Вәлидән бик канәгать, аны бик яратам. Бик әйбәт, бөтен эшемә булыша. 1961 елның 16 сентябрендә тудым. Нәрсә әйтим инде мин? Сезнең барыгызны шул бүгенге олы матур бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезгә алда көннәрдә дә, алда елларда да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Әйме? Алда да шушай актив булып, матур итеп, шушы бәйрәмнәрне үткәрергә язса иде безгә, я Раббым Ходаем. Менә шул сезгә. Рәхмәт, килүегез өчен. Авылдашлар, килгән кунаклар, Сезнең барыгызны да бүген шушы үзебезнең собственный Янчык авылы көне, Янчык авылының бәйрәме белән тәбрик итәм. Һәрберегезгә саулык, сәламәтлек телим, гаилә бәхете телим, балаларыгызның исән-сау булуын, балалар хәсрәте күрмәвегезне, аларның һәрвакытта да сезгә ярдәмчел булып, аларның рәхим-шәфкатьләрен тоеп яшәвегезне телим. Нәрсә әйтим инде? Мин бу рамки җырламадым инде. Хәтерем начар бу ел. Язган шигырьләрем дә бар, алып кермәдем шул. Бер генә куплет тәмамлап үземчә. Бәйрәмнәр булып торсын шул. Табыннар тулы булсын.